Udah nya aku ninga nyawa ti inggar bejaku ari rumah sembiang nya ngagai melikat ke tujuh iku nya. Mupuk meh kita lalu tuang tujuh igi mangkuk pengeringat Tuhan nya ngagai dunya. Melikat ti keterubah lalu mupuk lalu nuang mangkuk iya ngagai dunya. Penyakit rumbak ti balat sereta bebau lalu pegari ba orang ke bisi kelai jelu ti nyembah anak patung jelu nya. Udah nya melikat ti kedua lalu nuang mangkuk iya ngagai tasik. Ai tasik lalu bebalik nyadi baka darah orang ke mati. Lalu semua utai ti idup dalam tasik nya mati magang. Udah nya melikat ti ketiga nuang mangkuk iya ngagai sungai enggau ngagai mata ai lalu ai sungai enggau mata ai bebalik nyadi darah. Aku lalu ninga melikat ke ngibun ai bejaku. Hukum ti diberi nuan endang lurus, O Tuhan ti kudus. Nuan ke diatu enggau ti udah, laban mensia udah munuh bala nembiak Tuhan enggau sida nabi, lalu diatu nuan udah meri sida darah ke diirup sida. Sida endang patut ngirup nya. John lalu ninga nyawa bejaku ari alta, Sigi amat, Tuhan ti Pemadu Bekuasa Ukum ti diberi nuan endang bendar sereta lurus. Udah nya melikat ti keempat nuang mangkuk iya ngagai mata hari lalu mata hari dikemendarka nganguska mensia ngena api. Mensia lalu angus laban pengangat ti balat lalu sida nyumpah nama Tuhan ti bisi kuasa atas semua penusah ti besai nya. tang sida enggai nesal ati ke dosa sida sereta enggai ngemuliaka Iya. Melikat ti kelima lalu nuang mangkuk Iya ngagai kerusi diraja jelu nya, lalu semua perintah jelu nya dibalut pemetang. Orang nya ngigit dilah diri laban balat tusah, lalu nyumpah Tuhan ti di surga ketegal pemedis ngerumbak sida. Tang sida enggai nesal ati ke utai ti udah dikereja sida. Melikat ke enam lalu nuang mangkuk iya ba Sungai Euprates. Sungai nya lalu rangkai, nyendiaka jalai ti deka ditengah bala raja ke datai ari timur. John lalu tepedaka tiga iku roh ti kamah ti baka gamal gatak Pansut ari nyawa naga nya enggau ari nyawa jelu nya enggau ari nyawa nabi ti pelesu nya. Sida nya roh antu ti ngereja kereja ajih ke bejalai ngagai semua raja di dunya tu lalu ngempuruka sida beperang lebuh hari besai Tuhan ti pemadu bekuasa. Peda nuan, aku datai baka pencuri, beberekat mah orang ke dani, ke mengkang ngena gari diri ngambika iya enda bejalai telanjai ngayanka tubuh diri. Sida roh hantu nya lalu ngempuruka bala raja nya ba atas endur ti dikumbai Al-Magedon dalam Hebrew. Pelikat ti ketujuh lalu nuang mangkuk iya ngagai angin, lalu nyawa ti inggar bejaku ari kerusi diraja di dalam Rumah Sembiang nya. Ku iya, Udah tembu! Kilat lalu nyelar, guntur meletup lalu beguru, tanah balat amat berenyang. Nadai tanah udah kala ngemalat nya berenyang kenyau ari mensia terubah diau di dunya tu. Nengeri ti besai nya lalu pechah tiga, lalu semua nengeri dalam semua menua runtuh megang. Lalu Tuhan ingatka Babilon ti besai, lalu mejalka nengeri nya ngirup ari mangkuk pengeringat Tuhan. Semua pulau ditasik, rari megang, lalu semua bukit nadai agi ditemu. Tekang ujan batu ti besai pemerat sigi-sigi kira lima puluh kilogram labuh ari langit lalu ninggang mensia. Mensia lalu nyumpah Tuhan ketegal penusah laban ujan batu nya, laban ujan batu nya amat balat.